Yegu so wɔ lɛm sua Twi so. Me din de Nana Amisa Anyim. Aha no, ɛyɛ adesua nko ara na yesua wɔ ha. Sɛdeɛ mede kan kaa no, yegu so ara wɔ Akanfoɔ mmusuakuo na mmom yɛrehwɛ Agya ne sunsum a ɛkata ne mma so a yɛfrɛ no sɛntɔn anaasɛ ntorɔ no, ɛno, nna no a ɛtwaam no, Yɛmaa wo, ɛyɛ emu anan, ɛyɛ bosompra, Yɛmaa wo, bosomtwe, Yɛmaa bosomakɔm, ɛna afei Yɛmaa wo bosompo, anaasɛ bosom nkatia. Ɛno, Yɛkyerɛ nkorɔfoɔ a wɔfi saa Ɛyɛ sunsumi mu sɛnea wɔn su ne wɔn ban te. Ɛnnɛ no nso mɛma wo nan, na ansa na yɛbɛkɔ so no, yɛnkɔgye bɛ, na afei yɛmfa adesua no nhyehyɛ so. A Mpanin bu bɛ bi sɛ, Wobedi adoba a, wobedi adoba a, bisa wo to. Wobedi adoba a, ɛyɛ anaa? Sɛbea, mpanin mo anim a, na wɔabisa wɔn ho na aso. Afei adesua no nie, Deɛ ɛdi kan yɛ Busumuru, Busumuru. Ɛyi yɛ ntɔw anaa ntorɔ a eh, Ghanafo pii ne wiase afanaa pii ate pɛn efisɛ wɔde ma ɛyɛ Owura Kofi Annan a wanya ne baabi kɔ wɔde maa no. Enti Busumuru deɛ obiara ate pɛn. Nanu no, wɔn yɛ anuonyamfo, obi a ɔde bosommuru anaasɛ obi a ofi saa ɛyɛ beae hɔ no, wɔtaa yɛ anuonyamfo pa ara. Afei nso, wɔtaa yɛ abirɛmpɔn, wɔyɛ atitiriw, wɔyɛ atitiriw, wɔyɛ nnipa a wɔn dibea no korɔn, wɔne bosommuru, bosommuru. Nea ɛtɔ so abien yɛ bosom konse, bosom konse. Wɔn mu wɔkita suban pa paa. Wɔn a wɔfi saa bea hɔ no wɔkita suban pa, wɔn suban ye, wɔn nneyɛe nso yɛ papa, wɔbrɛ wɔn ho ase pa ara. Nea ɛtɔ so abiɛsa a mede rema wo yɛ bosom dwerɛbee. bosom dwerɛbe, na wɔn a wɔpue fi saa bosom dwerɛbe yi mu no yɛ wɔn nneɛma ma no yɛ nwanwa anaasɛ wɔyɛ wɔn nneɛma ma no yɛ hu kakra. Wɔn tebea ne sɛdeɛ wɔyɛ wɔn adeɛ no, ɛne afoforɔ de no nsɛ, enti ayɛ a na deɛ wɔtaa yɛ no nwanwa pa ara. Ɛno yɛ bosom gyerɛbe fonno. Nea etwa to a mede rema wo ɛnnɛ fa ɛyɛ Akanfo mmusuakuw agya sunsum a ɛyɛ ntɔn anaa ntorɔ no yɛ bosom ayɛ nsu, bosom ayɛ nsu. Na bosom ayɛ nsu fo yi, Wɔn ho yɛ den paa. Wɔn ho yɛ den. Meka sɛ ɛɛ barima ho ɔden a, Bosomayinsufoɔ ho yɛ den pa ara. Kɔ so ara wo ne yɛn tena. Kɔ so ara na hwɛ yɛn videos. Ayɛ a na wa like, subscribe YouTube channel no nso fa ma yɛn na biribiara nkɔ so ware ware. Adesua wei, wonnya wɔ baabi a, gye learn sua twi nko ara na wabɛnya no. Me din no yɛ Nana Amisa Ayima. Ha na mede wo bɛsi ɛnnɛ. Makrao.